Hey, owada be nayudo dichuo ndi yawa. Hey. Dichuo mong'e ka dhako chiemo gi nyithindo ariyo. Mano donge be dichuo ndi. Aswita. Mhm. To pok ichiewo yawa. Mhm, Iwinjo. Eh. Nyuka mi losona ni awinjo ka ok odhi koda maber. Ah. Ombio na winjo gima dwa dwa nwalore. Koro chunyi gombo na ted ni kuon koso nang'o? Iwinjo mano to neno. Ah. Dwach Nyasaye, ng'ini dhako ka Nyasaye omi dhako maber. Eh. Dhako en ng'ama imiye mogo. Eh. Modong' omiyi. Dong' kamano wuon mogo, kin mikelo. Nyambesa. An. Amor kodi chiega yaye. An ema eri owada wuon obwanjo yaye. Mm. Eh. To apenjo. Eh. Iwacho ni Nyocha ikomo mitieko komo. Eh, puodho no to nakomo matieko. Eh. Eh. Chunya ma yie ne gombo mondo adhi adhi ane puodho kuno, adhi ang'e ndo chalo nade. Oh. Nikech nyaka ni komi ng'eni pok adhi. Mm. Nyasaye komi dhako ma ong'eyo ni puodho kuma ji dware yawa. Onyalo dhi komo, onyalo timo gimoro amora. Ok ine kamano gima kare. Dong mano koro kare, koso idwa gine ne, idwa manyo moro ibadri godo. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Nyocha nyocha Nyasaye osemiya in. Eh. Omiyo ng'at machielo ma Machak amedo no? Ah. Ah, ah, teko ma Nyasaye otama. Ing'e na atiyo gi roho maler. Oh. Eh. Dong mano kare ber. Nyocha ineno ka joko yiera jatend grup mar kanisa koro omiyo nyaka roho maler nyaka sani atigo. Lakini ber Nyasaye nomiya dichwo ma omako ruoth matek. Mm. Ing'e ni mon matin ema yudo chwo aina. go. Anwa ne kanyo na ma grup matek no. Mhm. Ah ah. Ehe. Dichwo ma omako ruoth matek ber Kabisa. ka dhako yudo. Kabisa mano injili mana ni ran ni monde tema ni egben kan dichwo ma makoro ruoth maber. Eh. onego bed ni dhako moro amora monyuol nyaka tim nade nyaka bedgo aleluya iwacho ni eh, eh, ni ikomo mitiego nyamula cha ni komo koso nyamula cha idwa chwago nyoyo banda gona komo te mm. eh. okay eh. sa we ade we ana dhi e puodho adhi ang'iya ne kaka ochalo mm. mondo mi ka asetieko mm. taduogi dong iloso lanch to midhi adhiya ni iweya nang'o mm -hmm, dong ing'eyo ok adhi budhe puodho eh. dong mogo nitie Akare dhi adhi tami duog chon. Mitocha bende odong'. Eh. Mala be mo- chak bende kanyo. Ya chak away ya idwa na away gi aluf abich ya kwani ja siasa ya. To kikela kela dong' ing'e ni pesa no to ema nya konyo ngimawa. Oh. Eh. Nyambi ta kiki keth gine, kiki keth kiki keth rom maler. Ing'ena se Adhi adhi ukaje. ma kata oriti ok igona ya osiepa ya. Wiya da wil nade, ywari machiegni abe bigat. Ah. Tund maber. Mm, Timia goosebumps. Ang'o motimore? Igwara. Dhi adhi e puodho. Onge wach, onge wach ambita. Aya. Nyasaye madrit na hii. In be oriti. Aya. Osiepa. Hey. Kare piny oseru ka yawa. Piny oseru. To chieng' owuok makech kawuono. E to ru chon manade ya? Eh, piny oseruya to in pod inindo. Ah, be ase mana chiew. Oh. Eh. To koro an adwa na uh, gine ne atur yiende gi mondo ilos nyuka moro. Alos ni nyuka moro ba. Te mena ilos na nyuka moro. Ngeni kaka piny oru sani kama. Mm. Onego bani ilos nyuka moro to nyaso bandiri ka lil manade ya. Onego bani ka ise yweyo maka biro tachuora yawa. Ya, iwa kama. Kuonde ye mole go bani ise ywe chuo. Wa wa ywe ni moro. Ywe kuonde ja bede sama pura chuora kaka ito nyuka moro matini yawa. Eh. Hey. Oh. Mon matinde gi to be magi gik monego bed ni osechiwo osetimo te kata laro mbele. Oria osiepa aloso ni alosa piyo. Na eri ndi. Eh. Eh, ah koro to kine kaka iloso. Koro be di ya eh, osiepa. Koro to be iloso ndi. Eh, eh, to ka una chiwo ka jony. Ango ango yol ne kamano. Ajony ni. Tiyo mang'eny ya osiepa. Ya tiyo mang'eny e puodho piny kocha. Eh. Chambo ka neno koti maber malich. Oh, ni dhi go wang'i kono. Eh, na go wang'a kocha. To ok benye wuoyi moro gi wenka ni Kalisto ni chiege uso nyaka mbego to ler malich. Eh, ng'ato Iwacho nonyago puodho gi ang'o? wuoche Iwacho ang'o? to kanyisa adier dhi e puodho gi wuoche To kaka Kalisto nolichore kaka en gi dhako pesa. denyo kuome uso nyaka mbegu Ai, Ei, eh. mano dhako manyoro nokawo bang'ani. ma ineno nyokawo bang'e nyameru mabe awinjo ni kia watni gi kabuoch ka akia ni gi suma thuru ka Yaw idhi miyo saa mar moko mach ni Yaye, leo miyo dhako- tuba dhako yaw. denyo kuome malich uso nyaka mbegu donge en man jousonwa mbegu moko Mane mapiny kacha. wapidho e toke Eh, kacha en cha. ma usonwa mbegu Ei, to kaka Kalisto kawore malich ma Dichwo ler malich bende wuoche go rangi ka ng'ato dhi e puodho. Eh, iwacho wacho wacho. Iwinja. Eh. Dhakono nyaka chief kendi. Ah, dhakono nyaka gol. Kalisto Nyaka- notimo na tim ok anyal weyo bed gi nyako. Nyaka wasem. Eh, Kalisto. Nyaka wasem. Ai, Kalisto dhi dong maonge dhako. En waseme, dong in tiye waseme. Kaso wuondre gi Nyasaye ni kioyiere ang'o to timbege richo ma Ni giwuotho dhoudi. Owuotho e dhoodi komanya. An kayude oda kata dhako to denyo kuome. Abiro riembe ba. Abiro riembe sasa. Manyiso ni dhako no sandore sama owuok to mbegu ema ouso. Ya e dhako sandore kuome. Ouso na mbegu siling' apar gabich. Mayi hmm? koro dhi konye ga. Ne dhi nyiewo oke ni sukari moro moro. Uluongo na. Mudo ler ler kar gimoro onge. Uluongo sukari no nang'o? No loriyo. Emo iyude kodhi ng'iewo. Ni udhi kete nyuka. Hmm? Dhako denyo kuom. Adhi golo dhako no we awuo anyise odiochieng' ma kawuono. Eh. Chief nyaka wami dhako no. Dong'e ni chief ng'ama nigi mwandu. Eh. Mokwongo yo nyisa niya. Eh. Wan ka kwasemo dhako no. Puothe moro mar nduma cha omiyowa. Chief owacho ni kamano. Omiyowa. Kalisto wadwa tieke ground, wadwa tieke ground sawa sawa. Yeah. In ng'ato ler. Eh. Wuoche ogo rangi. Eh. Ok wabi chief man gi mwandu Pesa man to gi onge go to mama. kinene kaka ong'ang'ni e yo kowuotho gi Yaye, ji. wuotho- Iwuore ni dhano man gi pesa malich. Ni oting'o muma. To dhako to thagre ka guyo. Oya wadwa semo. Ni osiepo wadonjo ot mondo amokni mach Unanyuka piyo piyo. madhi. Mai- Ndipo- mondo ndipo- wa- ayudo go teko moro Oh. Eh, Wadonja mok ma. ni ng'ato keto ni wuoche kidhi e puodho to ok wan wawuotho ga kala to mond waler mond waler to wawuotho ga kala ni, ni en owuotho gi wuoche nodhi go e puodho Sani dhako to to denyo wadwaro kuome law. dhako denyo kuome dhako uso nyaka mbe yaye chief nyaka kaw awacho ni Chief alambajo nyaka ya awacho bidha ni mondo- Dawani sina dwa tiyo katika tija ya ot ka. Ya. Adok mana ir nyakono Ne- sani. iseme kidhi kuro Eh. iseme bonego beni thomas moro matin cha iole pi moro maliet itero ne kul nikech bang'eno denyo maliet kata yuma cham onge Ka- kata ter ne mano deyo to chama Ya, chama ye, ni- osiepa. ni- ni- ni owene dhako sinya apar gabich Ema Sinya apar gabich owene. ni ang'o kare momiyo dhako no luchore uso ochiegni nyaka uso kombe mobete ya nyocha osenyisa niya kombego anwang'ne gimoro lakini kombe go ato kadwar oda ka Eh. Ah, ah. kata kwa Ne- uso eh. wawuo awuo kode to dhi uso ne jogweng' nitiere jaduong' moro ma onge ga kom dala cha donge ng'e Ang'eyo jaduong' ma piny cha. em wadhi wuoyo Eh. gi nyako no to tero kalisa dwa tieke ground ma kata Nyako stool room. mobet go Ah, Ang'e gima watimo. Eh. Kombe wadwa kawo to watero ne mana chief. Chief dwa tieke. Chief dwa tieke Dwa ground tieke ma te. kaswa kawo dhako no mong'wan gi lepe te Chief Ka kara chief- doga jwa. Chief Eh. kara doga jwa. aya Chief nyaka radi onge ga wach jwa. wa moko Eh. wach Joffi. Ah, onge wach koro. Ni ni Kalisto. Oketore ni ler ler to dhako denyo kuome, dhako denyo kuome malich, dhako denyo kuome malich. Yaye chief nyaka ke, nyaka kendo nyambita. Chief nyaka kendo nyambita. To ma be puotha koso ma puoth ng'a? Sani jumba ariyo puodho pok oti. Ya koso dibin dibed mama noko komo. Ah ah. Mama nohero ga ndelo si. Kik gima pa, kik bed gima paro ne mana mama no, to mama nochielo ndelo bando na mana nyisi mondo kom. He he he he. Buche to aneno kogoyo e. Apenji Apenji mama ni ogaga buche to kokomo. Eh, Nyambit nyambit ne dwa tugo koda mana nyambit dwa ngina ngama nade magi tangogi. Yande jumba ariyo mama neno wuona no komo mama ni poko komo. Mayo mayo. Koro ma idon nango. Ma idon nango. Kane puth jirani puodho ng'at mana kuongo ne Mana kuongo ne komo gi juma achiel to puodho oseti. Ng'ano chiegni kata mana chako doyo. To an awuon puodho ma nakomo jumbe ariyo mokadho. Puodho pok oti. Ni mama ne nyisa ni nokomo, odhi ng'eyo na ng'ama nade dala, odhi ng'eyo. Mama ne dhi ng'eyo na ng'ama nade. Yawa, hey, nyambita tugo koda. Nyambita tugo koda, ok awuondi, nyambita tugo koda. Nyambita tugo koda. Nyambita tugo koda, odwa yie na ng'ama nade. Ang'a, Ai. Ajadolo maduong', ajadolo maduong'. Kothe ji oti malich ma a bang' to piny dhi chiek. Wang'ni, wang'ni nyaka piny chiegi. Adwa nadhi ka Kalisto ka, lakini wang'ni to piny dhi chiek. Eh, Imbi wacho wang'ni piny dhi- wang'ni piny dhi chiek nikech inena inena e puodho donge. jaduong' Kalisto. Awinjo kipako ni wang'ni piny dhi chiek nikech ineno ka puodha pok oti. Ah, to puoth joka ng'ane maber, puoth chief mantie ka maneno koti maber malichni, kara ang'o motimo puothini? Ambajo. Eh. Ambajo ing'ama geno kendo ing'ama luoro. Eh, waluorore. Ing'ama wadong, ing'ama wadongo go. Eh, ing'ama wadhi wasomo go e klas achiel, wasomo e sikul achiel. Eh. Ambajo luoro onego bede kina kodi. Ineno ka chandora ka nyambita no wuona no biro komo ko komo. Nyambita ko komo. To dong ineno ka puga poko tipuga mana ka chief akwongo ne komo, chief akwongo ne komo go juma achiel te. Kendo bando chief go timbe. Ne bando chief chief chigni ochigni ochigni wiro an oh. poka doyo. Oh wuod mama ang ni luo, mana ang na tikonyi nade, ok en mana luo moko. Iwa na luo mro ne. Eh. Mama ni ogo buche ine buri ni ine ineno mbegu ga. Ka onge mbegu. Ineno mbegu ka. Ka onge mbegu. Ah, mano bur machielo. Ineno ineno mbegu ka. Alinga ne wudu ta penji. To ka winyini ne uso kodhi dala ninga ninga sani. Ana biro na penji ya kodhi be njo donga ka nikech moko nje jaodi to uso na. Ambajo wa uso kodhi na. Ha? Angini awinjo gi michaji, awinjo uso kodhi na damba. Oka chaji, anyo ja nyiew kodhi gi minodi. Ema doko mo mona dhi alwom go puotho ma piny ti aora pok oti. Ah, ah. Ah, ah, ah. Nyithi nyiewo kodhi gi min oda. Eh, dong nouso nyambita nouso na kodhi. Mano ne en karang'o? Eh? Karang'o? Wik mar ariyo ma ji chako koma koth ochwe e wi tich ariyo cha. Koro ambajo ch- amiyo jaoda kodhi chieng' wuok tich. Eh. Ywari chien inyono na puodho ka gima. Ah, oyo. An ok abiro lweny e puodho kaka puothi ok oti an ok amoro Ambajo puodho an ti. awuon amiyo jaoda chi- kodhi chieng' wuok tich. Tich Eh, ariyo eh. ouso ni kotha. An onyisa ni Ouso kodhi ni ouso. kotha. Ni ok nimiye pesa di. Eh? Nimiye pesa di. Kodhi ok nouso sing apaka bich kod ariyo.

Kodhi ma odagi siling apar gabich ambaje biro a gi masira. Ambaje kweri ibiro a gi masira. Cheka lad kodi ibiro a gi masira ok awuondi. Ibiro a gi masira ambaje.

Ni nyalo wuonda ni dhi komo to kare ok ikomo. Komo in iwe pesa chiemo mane ing'iewo godo mogo ot ka endi minyisa weche komo. Nyambita ere kotha ere mbeka. Kothi manade. Nyambita ere mbeka. Kothi dhi penja mbajo kuchochowe, penja gik manono go. Nyambita inyalo uso na mbajo mbeka. Idwa na tim nang'o? An koro na bed maonge chiemo iwuok iweya gi siling' apar gabich e ot. Nidwa na tim nang'o? Nyambita ere kotha gorogoro ariyo mar bando moro nding' manyiewo mana siling' mia adek gi bathe. Oseusi gorogoro apar to pok oriemb mone

Aina ai gige moko amoko madipo ni nyadongo ot ka bro obiro yiene ng'o manade okombe ndo we nang'o kochieng' moduogo biro kawo To ok anyal yie tim ainano. Ok anyal yie tim ainano, ok timre ka. Ni ni ni, ni, ni kuom dala ka ibiro dhi. Baba hawa ajisedhi. Iwalo koda na katu. Mama wacho nokwera malich. Koro akia nadhi kata chomo kura. Gi nyithindo ariyo to. Koro anto abiro timo nang'o? Mamwa de bed kata ni nitiere doorona kata fea adhi godo ire ot. Koro nyithinda kata kuma nodhiye nawegi kanye. Kalisti timona malit kama endi nang'o ka ning'e nok inyal dak koda to nok iwach nawacha cho. Koro gibagi ni nditadi chomo godo kanye.

Koro ka napenje to onyisa nakaw gik moko te adhigo. Gik moko te manade. Koro ka ikanya sani. Kae timo ang'o sani? An koro an adwa mana manyo ng'ato mondo wadhi wadaggo. Ee, Ang'o mupong'o ne wang'a yo? Ee. Ah. Ang'o motimore? Ang'o motimore? Chief Omoda anaol Omoda. Anaol gi weche dak. Iol nade? Iol nade? Ang'o motimore? Koro ka listo mana pana nyalo dak godo. Ne nyambita, nyambita. Adwa ni kiwuoyo koda chok ti ang'e ni dengo to isedengo ndi ma. Ang'o motimore nini? Chief anaseyo kuma koro aol. Ah, ah, ling' aling'a Yesu ng'eyo. Ling' aling'a Yesu ng'eyo. Yesu ng'eyo.

Wek bedo gi ywak mang'eny. Loki son ka ng'ata ng'ata misando ni e lweta. Iwinja nyambita. Koro an tadhi timo na. Ah ah gini dhi timo an makora ng'i kaka idwa timo. Iwinjo. Mm. Nyoche dako weya be mak kia Nyasaye ma noloso. Mm. Iwinjo. Ma Nyasaye ma noloso ma koro kichaki wuoye. Mm. Eh, dong' ing'ega ni mino ta onge go koso en wacha wacha. Ang'eyo chief. Eh. Mm. Eh, to timo ni malit kamana sa biro odiochieng' iriembo dhako ya. Oriemba godiochieng' ka nyithi Nyithindo te nie laro, nyithind jirani nena koro nyaka. Dhako mane oweye chande be koro goyo sibo. Yan kora. Ah ah, koro gol chuny mar mirima iseyuda abiro. Yawa, Abiro chief, yawa, mama. ai. Eh, ko gima nadwaro. Eh. Iwinja eh, kijana. Awinji ti. adwaro mondo mi mama une o, wadhi uru dalana molo bet e kor pap ka thuol no ka mama ni kar gi Chief tie koro chien. dalani kanyo to wadhi timo nang'o? Koso ibiro yalowa gi kalisi? Ato pacha ne ng'isa ng'isa ni koro kaka oserie minu wasumbu ni ariyo korado ok ji daka daka. Hey. Koro wadhi pogo kar nindo donge. Eh? Wadhi pogo Ah, mano to koro we wacho mano Yesu dhi loso. Oh. Eh, mago koro wawene Nyasaye. Ma dhako mana ndiri ma ng'ato riembo saa abiriyo odiechieng' ka Oda piny neno chifni ya. kaka ber ni koseketho nyako na to Iwinjo. okore na wuon. Wadhi uru adhiya kowo warwako adala. Chief, We wadhi uru. timo nang'o kuno? Ah, ah, wacho ni we luor an e chief kok idwa luwo ma wacho ni. To in ming'e gima ang' nitim. Ting'u bagni.

Eh. Oriwo. Inade. Ogwanjo. Chiew. Eh, nyithinda yaye. Ah, sani koro un joga. Koro in wuod chief ma ka ng'ato muli. Ikele kila wach ne wuoru be kik chandi. Eh, matek tabro go tege adung sawa sawa. Nyu wango maka. Maka no wango nyu. Eh. Ai, kara yudo dhako maber gi nyithindo biro kama mabadgi otegno. Nyithindo magala kiyore go tong' osike ma wang' maka yawa. Ma ok achak agol pesa no ofuku. Nyithindo koro dwa pidha. Ai. Eh, ng'ato to nyo biro ka. Ee, advise me. Ma piny manyien mos gi. E ma piny manyien ing'e ni koma nye gintie cha. Koro pogore gi ka. Ee. Apenji matung' cha be nyathi Kalisto. Matung'no. Ee, oriwoni. To ing'e ni min nyathi temo ng'e wuon nyathi lakini Nikech aneno ka wang'e koracham dwa muoch maloma korachich. Akia nonyalo bedo nyathine. Eh. Paro ne ma pod thaga. Oh. To Kalisto be nyaka. Nikech ma ma to Kalisto kabisa. Eh. Ma Kalisto kendo kaka nene ni. Mm. Chal ni embo ringo tieno. To riwo eh, ni. Moka kit Kalisto. Chief yawa. Eh. Aringo tieno na. Ah ah, okay, yo marach. Ringo nitie samoro ae thumi lawu. Owada kata oriwono. Eh, koro- Oriwono be mana mar Kalisto. E one be mana mar Kalisto. Riwni mana ka wuon-gi. Ma be riwni mana ka wuon. Kelane uma kano ka. Hey. Tapenji ma be koro achaka mi kata pesa ne dhige saloon kaka nyithindo tegno wang'o ne ma kamera aluf ariyo. Yawa chief dong pesa no ing'e ni nyalo romo gigo te. Eh. Mm. Hey. To kinyasa gi ng'wano manade ya. Mae kaka nyithindgi chalo. Mane swag. Ma piny masani. Chief. Eh. Makani nako otuo. Pama otuo. Koro iwinjo. Eh. Sani koro an babau. Mano wach madwa ni urwak e pachu to dag e chunyu. An ang'ou. Chief in babwa. Wek luongo ni chief. Mano baba ok chief, ok uwinji. Ka mamu musechako luonga ni wuon pargi, utudwa luonga nade ni chief seche te mubwoga mana jok madwa yalo. To koro Ka- go- kadak otamu dala na kata biro riembo wuok unya bende nuluonga ni chief chief chief Ne chief. ogwanjo. Idwa luwo Kalisto wuonu Mama to donge? ka imbe weche gimori. sani koro an baba Eh. Donge Eh. wuonu noriemba? To koro kwa sani. wachnegi To wachnegi kare ok iringi dhi ir wuoru donge ing'e kuma odake? kok inya luonga ni baba Kok inyal luonga ni baba to iluw yo ing'e kuma dala uni. Dala ka iluwe chik ma kok unyal. To upangru apanga chon chon gi piende ute udhi ir Kalisto. Luongane ni baba ka dango be dhi luongore ni luonga ni baba koro tim oriwo. Owada chief, ah, nyathina no nyaka we luonga ni chief. Nyithindo gi abro ngondo kwajo magi nyithindo. We ngondo gi samoro lewa achiel pek ok nyal luongi ni baba yawa. Nene gi an baba uchakre sani. Winja. Sama ibiro chiew ka gokinyi kikawo cha iole iyi. Ichak icham kuon sa abiriyo, ichak ichiemo otieno. Ichamo gik ng'a kok wuoru. Dong' mek chi. We dwokori koda. Chief Iwinjo. be samoro nyalo bedo jakony. Koro akia ni pachgi chalo nade. Koro iwinjo jo- min oda. Awinji. An kata nidagi Kalisto. Eh. To nang'e ni ok nokaw higni abich. Oh. An ang'eyo nitie jal mana oro kanyo gina kia ni watni moro jaod ambaji. Eh. Nugoga kode mbaka. Eh, nugoga kode mbaka mang'eny. Eh. To dak niwacho na weche gi chon. Ah ah, nawacho to chief ing'e ni nyinge rach maka wang' nyiso wuon paru to lonya ti. Baba do wacho. Eh. Wanya chuore. Ah, teru makagot. Oh. Teru makagot. Eh. Teru makagot wawuoye gi mama kama tin. Eh. Koro watimo nang'o? To itimo nang'o nade tisebiro ka koro gima itim kaka Kalisto nosenyumi ti wachna mondo ang'iew dok mondo duoki. Kalisto to nomiya dhok ariyo ma odhero. Ee. Modhero ma kata jodala wan orite. Ineno nade kiti kor lwasi makae dak makae gi makoche neno nade? Lwasi ni taneno ka ber. Ee. Ing'e ni ng'ama chief en ng'ama oluor sana. Iwacho ni iwacho ni ka owinjore kodi. Ka ema owinjore koda marach. Ne maembe. Maembe ndalo moolo ma maembe ni koro oolo Eh. in kendi ng'at achiel Mm. aswago ni timuodo aswago ni wach wa aswago ni Tamuodo. aswago ni Tamuodo. adwa ni chwe ma kata kurado gi kaliste yo Eh. tukadho rum idhi kok ong'e ni mano chiege Eh, to chief ok wausa usa maembe kar swago na tamuodo. Ah, ah, adwa ni chwe adwa ni Oh. chwe Ayudi. ai Mm. mama nogwandi Eh. Dong ineno kober. ai ya mayo ji moni nya mayo nyaka mo- dhako moyingi gi Dhako ngima minyalo dhigo nyaka e platform. ai Yawa. wuoche tirwako namba di Wuochegi. e Namba namba 40. namba 40 Eh matindo. Matindo. Jok madongo. size 40 Eh. e kare dhi adhiya ot idhi gine gi nyithindigo Eh. e Ai. ai nyasaye bogwedha jowadwa mayo ng'ato dhako ni kibererwo ma kata nya kendo dikendi Ma iwuoyogo nyaka kar ang'o eka odonj e box? Dhako nyo rit le le le yware gi chwore ma ok girach. Sani koro Kalisto biro biro ka gi wuoyi marabora mano yer pasta ka ji oriek. Ii, Ni mbego lal mbego lal. Dhako ni dimuod mbego. Ka dhako iketo gi siling apar gabich. Seche te en e siling' apar gabich. Kiso lweti e fuku pes mowilore ema imanyo. Ng'ato ai ruoth. Ee. Ibiro. Sirikal abiro. Ero kamano. To nade? Ing'e ni in jayalo. Aja an jalo an jadolo. In jadolo. Omiyo sa sa ma chopo kamoro. Ee. To nyaka ket uh, ruoth kuom agap ruoth kuom joma donjo kanyo. E, mano chuno. We walem. Aa, ah, ah, we mako wiya, ma ogur sirikal ok imul. Kipokirani walemia. Loch mar kor gweng' opogore gi mar polo ne bed kacha nyaka imiya luoro ndik nyaka e muma. Dongo wach ni yande kama nodonje nu kama odwako e nu lemo no mikel. Jadi Nyasaye moki makia muma manade. Owach ni ya luor nyaka ruodhi mag piny. Owach dong Biblia Biblia sachielo bende wacho ni ya kama udonje murwako lemuru mondo kwe makanyo osiki. Koso gidwa kwe mar polo. To koro kwe mar polo dak ni e rit ni e dhako. Ma dhako to weyo dhi mane one ng'ato nono piny moro nono. Chief ing'eni wachna wach malit, iwachona wach malit. Ok na wacho ni malit. Nya winja winja ka ji go e kor gweng' ka ni o oh, wang'o chako weye, ochako weye. Chief, wang'no chako weya nade? Oweya nade chief? Ng'eni mano wach mokela ka. Dala dhi nade? Ha? Dala dhi nade? Dala dhi makare. Eh. Dala dhi maber kabisa to gimo gimo mi abiro ka. E. Ko ka ketho kinde nikech aneno ko kire mondo mi alem. Ai ngat ngat ruoth nyaka lem to koro ko kire lem gimo kela. Ah, kendi ng'eni kiwuo ka wang'yo jore kama manto ne dwa dhodi.